Heddiw 'ma, brioche pizzas. Croeso i artisaniaeth.com, ie, yeah, glywch chi'n iawn, brioche pizzas, bear with me. Dyn ni am lenwi brioche efo layer o moulding chocolate a cwstad a ffrwytha. So, gynta, chocolate a glwyl cws. Dyna sgyn ni yma. Meddalu hynna i tua 30 gradd o bod ni'n gweithio efo nhw. A wedyn just twall nhw at y gilydd. Mae hwnna yn mynd i greu ein moulding chocolate. A dyn ni'n mynd i gael hwn, so mae'n eich yn mes, ond dyn ni'n beth dyn ni'n gwneud ydy cling ffilmio fo yma. Mwtha iddo fo, obviously. Sydd fewn i ffridge efo, a ni'n fawr galedu fyny yn y ffridge yma na. A gawn ni Dyn ni allan later on. So, tra mae'n oeri, dyn ni yn mynd i gradd y toi'n ffrwythau. So, just shot bach o'n fi'n uh, torri passion fruit am dro cyntaf. A ti'n cael yr uh, hada a'r flesh allan. So, fo hwnna di ddori, dyma beth dyn ni am wneud. Dyn ni am gael ffrwythau, apricot a raspberries, pistachio, passion fruit a apricot jam. A dyn ni'n cael blueberries, dark chocolates, caramel bananas a dulce du leche ar uh, pizza arall. So, dyn ni'n cael dau pizza. So, molting chocolates barod o'r fridge. So, just fi'n trio fi allan sydd wedi weithio fod hwn. So, troi allan ta peth gorau i wneud oedd gwasgu fo. Ie. Yeah. Gwasgu fo ta mae'n di cnesu. So, nes i fan eisiau gael i rhywbeth oedd yn gallu cael ei weithio yn diwedd, oedd yn ddim yn hawdd ar bwrdd pren. Ond ta waith e, oedd yn gweithio. Wipe bach wedyn, A blawd i lawr yn barod i'n brioche. So, mae'r brioche mae wedi cael ei wneud o recipe cynt, de, chi'n gallu ffeindio hwnna. Uh, rwlio allan, um, mae'n te fi fynd i ffwrdd efo chi fyma. Just wyndro gwmpas, ond nes i fan i'r gael fi'n fath grwn. So, chocolate sydd iawn, ddim yn fath hynny mor. A nes i wybod yr edges na'n uh, digon glyb. Jyst iddo fo gael silio, a ti'n misio yr chocolate yn llifo allan wrth iddo fo bobi, jyst ffoldio fo drosodd, un, dau, tri, a pinsio yr edges ar gael. Wrth gwrs, da chi'n mynd i gael bits, o, o'n i'n mynd i gael bits, lle mae'r uh, tylliau yn mynd i apeirio, lle mae'r brioche reit denna, A hefyd, dych chi angen cofio roi do ar baking paper gyntaf hefyd, so peidiwch yn un mistakes dwi'n ei, ond dyna pan dwi'n neud o, dech chi'n gyffysgu fe. Ond ta waith, dyma ni'n dechrau efo'r uh, apricot jam yma, hwn di'n bes neu mewn ffordd yn tomato. So hwnna ar, ar ben hwnna yn caws, yr uh, creme patissier yma. Nes bi arall efo fi'n rhywle am hwnna. Ond uh, fel chi'n gweld, Pastry bag, ti angen ddim freezer bag yma. Ond mae'n ddim yn gwneud, mae'n iawn. A ar ben hwnna wedyn yn topping, so passion fruit ni fyma. Just y uh, canol di hwn, di hwn di puree yna'n byd. Pistachio ar ben hwnna wedyn, just i gael blas green bach nes yna. Blas green? Well. A apricots ar ben hwnna efo raspberries i orffan. Lovely. So, ar baking sheet a fo wedyn, a gadael oedd efo brofi am rhyw ugain munud bach, jyst i'r crwstyn na gael pyffio fyny fel yma. A dyma nhw. Egwash wedyn ar y crwstyn na, jyst i wneud siŵr bod o'n brownio yn y ffwrn na, eisiau fo edrych fel pizza go iawn rili dwyt. A dyna ni, so 200 gradd am tu a chwarter awr i ddeuddag munud yn y ffwrn. A erbyn diwedd gyrchu hwn. Dau pizza sydd definitely di brownio a sy'n edrych fatha pizzas. Dyma ni gael uh, gwerthusiad bach yn yma. So efo'r un uh, bananas a chocolate a caramel wel bob math. The blueberries definitely dda yn torri drwy'r melystod na, ond i fod yn onest, ond o lot gormod caramel ar hwn. Eto, neis iawn, ond uh, oedd o ddim yn dal canwyll at hwn ne, oedd yn just anhygoel. Oedd y ffrwythau yna'n balans perffaith efo'r gwstad a the chocolate, fel chi'n gweld yma, di meddalu'n berffaith, wedi aros i mewn. A o'n pizza neis iawn de, fa tartan ffrenig. So, dyna chi de, uh, brioche pizza, sy'n siarad swn i'n enw do. Ond uh, gethon dwi efo artisaniaeth.com. Diolch am wajad a wylech chi tro nesaf.